Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, KFC, Amrita Footcare and Wellness Centre, Valletta Glass, Ferrara Casa, Mayoka Spas,

This is KFC Epic Craving. Danita jew kif jafu kien nies one chick and a Yorkie. Hello. Kif inti?
All right. All right.
Thank you tal-istedina.
Uh, eh, very well. Nara, nħob narom te.
Jien għandi feeling li dal-podcast. 100%.
Oh.
Mela, jiena lilek, Danita, niftakrek. Tajjeb, ġifiri qabel ma splodejt fuq is-social media, jiena lilek niftakrek kellek kemm kellek żmien? Ma nafx ħatajt.
17. Eh, tal-ispju.
Eh. Ejja, 17 kellek. 17 kellek 17 u niftakrek fuq spjun. U esperjenza sabiħa ħafna. Dik ta' ħaġa niftakar il-karattru esplossiv tiegħek u d-daħqa tiegħek. Inti kont ħaltintu ħuk. Eżatt.
Seventeen kelli. Esperjenza li għallmitni ħafna u kif ikolli nerġa' nagħmilha ġifieri nagħmilha. Għamilt tliet xhur inti tgħix. Tliet xhur, bla mobile, bla television, bla ħin, bla ma tara nies. Sabiħa kienet imma. Imma kieku jkollok tmur lura tgħid x'inhi l-iktar ħaġa li tgħallimt minnha dik l-esperjenza? Naħseb l-iktar ħaġa li għallmitni jiena kont l-iżgħar waħda hemmhekk u kien hemm nies li kellhom thirties u fuqhom daqs kemm għandi jien illum. U niftakar avolja kien għad għandi seventeen, niftakar ċertu mumenti fil-waqt li konna ngħixu hemm Li kont ngħid imma dawn bis-serjetà u kont kont inħossni li kważi jien iktar matura minnhom. X'kienu jagħmlu?
Jien naf pereżempju xi ħadd tkeċċa, taf kif kienu jkun hemm in-nominations kull ġimgħa u xi ħadd jitkeċċa. U inti tkeċċa xi ħadd da miskien qed jibki u dawl it-thirty year old suppost maturi jifirħu jaqbżu li l-ieħor li kien kontrih baqa' hemm. Jiena kont inħoss li huwa diżrispett kbir lejn dik il-persuna li ħa titlaq, ta' seventeen. Speċi ta' ħu pjaċir, imma. Wara li jitlaq almenu mhux quddiemu taf kif dak il-ferħ qisek qed tifraħ li telaq dan, issa huma fil-verità jkunu qed jifirħu għax baqa' ħabib tagħhom mhux għax telaq. Imma kien daw ċuċati żgħar ta' qed ngħidlek, imma kont nara li jien naf anke jien qatt ma nħsilt bil-bathroom miftuħa u hemm l-irġiel u hemm min hu miżżewweġ, taf kif? Kienu jiġru ħafna affarijiet li. U bla ħwejjeġ. Li jiena ma nagħmilhomx, fimt u stek tirrealizza kemm tkun trabbejt differenti minn ċertu nies. Xej ħażin, ġast differenti. U fil-fatt, inti għat li għat li sa nitkellmu fuq il-mama tiegħek ukoll. Ehm, però inti għat li inti trabbejt mal-papa tiegħek li huwa disciplinat
reklutat ħafna.
Trabbejti.
Li inti kont kważi tibża Għadni iħares waħda lejja u nissammar. Vera. Irri,
meta. U disciplinat, imma fl-istessin dejjem kien maħna jagħmel il-homework, jilab, ġifiri xorta kellu bilanċ. Imma kien id-disciplinat li konna nitwerwru minnu, l-lum nejt ħażin, għax naħseb illi xorta għanna ftit ħajt imtella bejnietna li Il-missier jafuh, sħabu jafuh bħala ċajtier, jiċċajta, ma għana, dejjem il-papa figure, taf kif? Li ma tantx jinżel dak il-livell ma għana u naħseb anke hu jħossu skomdu jinżel hekk għall-livell ta' għana. Dak ir-rwol. Eħe, naħseb hu l-istint tiegħu tajtih li jagħmel hekk fil-verità, għax ħafna nies jarawh li jisu ta' sudizzjoni wkoll. Fimt? Ġifieri. Però għatli, għatli li, ovvjament, peress li inti kont tibża' miegħu ma- ma kellkomx id-djalogu dak iż-żmien bejnietkom, għad li però meta inti kont ħadt sehem f', Eżatt. f'spjun. Meta ħadna sehem Kien qal- fl-ispjun għandna l-filmati kollha x'ilma mi żammithom u f'ħafna mill-programmi jgħid illi sar jafna through l-ispjun. għax da kien jarana 'twenty four seven' fuq dak iż-żmien kien live l-ispjun kien ikun live u kienu ntefgħu b'ruħhom u b'ġisimhom ovvjament omm u missieri jarawna u ja u kien u dejjem kien jgħid li sar jaf il uliedu bis-saħħa tal-ispjun għax inti vera t-tfal tkun tafhom imma jiena per eżempju ommi tafni inside out għax toħroġ miegħi issifer miegħi missieri ma jafnix bħal ommi. Taf kif? Ġifieri bis-saħħa tal-ispjun missieri jgħid li sar jafna aktar. U li kien
kburi. U kien kburi, eżatt, li kien jgħid kemm kien kburi bina. Li naħseb għalik. Missieri mhux dak it-tip ta' karattru li ħajqgħod jgħidlek li kburi bi. Speċi ta' tkun 17, ħat idħol hemmhekk tibda tajt ma' min jafx ħajajt missieri fuqi. Allura. Ma jiena dejjem missieri in the back of my mind, eh? jekk ħriġna U sħabna ħadu drogi, jien u ħija li dejjem ħriġna flimkien, jien u ħija minn żgħar jiġifieri dejjem fl-istess klikka, dejjem u min jaf id-daddy. Jien dejjem kont inġib lil innifsi li li ħa nieħu ħa nispiċċa l-isptar bih għax ma nafx x'ħa jagħmilli u jekk nispiċċa l-isptar mur ifhem il-missieri li jien ħadt xi ħaġa, kieku joqtlok. Fim tista' ma kienx ħajoqtlok imma moħħi iva, dejjem. ma hemm il-biża u hemm ir-rispett. Eżatt.
Li hija sabiħa.
Eh? Aħna trabbejna li naħseb illum qasada teżisti fil-verità ma nafx inti imma trabbejna li nirrispettaw ħafna lil minu ikbar minna, iva. lil nanna, lit teacher, jekk pulizija. Trabbejna hekk. Illum jisu ma diex huwa x'inha nara mit-tifel tiegħi stess kif jirrispondi l-missieri nibda nistħi minn floku. X'qas jien illum ma ngħidlu ċertu affarijiet. Wow.
Illum ma għadhomx hekk it-tfal, issa jien nipprova nżommlu t-tifel imma. M'għandhomx l-istess eħe dik dik l-istess mod kif aħna konna nħarsu għax ovvjament jiena kont teacher. Eżatt, mela taf iktar. Wara spjun. Wara spjun bdejt nagħmel id-dwiefer, ħadd kors ta' dwiefer. Is-social media ma kinitx teżisti dak iż-żmien, jiġifieri. Imma kont sirt min jaf kemm kont sirt popolari. Eħe, konna nitlgħu Paceville u nagħmlu ħbieb kull nhar ta' Sibt bis-saħħa tiegħu ta' ħija u dejjem bil-ħbieb ġodda u daqqa stednuna fuq dgħajsa u daqqa ġo dar, hekk konna. Jiġifieri, eħe, konna kbirna ħafna fi ħbiberiji. u kienu jwaqfuna, jkellmuni ma ma kien hemm social media, ġifieri kien hemm baħar jaqsam. Differenti, u kemm differenti meta tħares lura u tajt li kieku kien hemm is-social media. Jiena nħares lura u ngħid ma kien hemm xejn negattiv, għax la kien hemm inti inti xi ħadd jikteb kemm qiegħda sew ħa jiktibha, Imma ħadd ma ħajġi jgħidlek f'wiċċek. Eżatt.
Ġifieri jiena l-kummenti ħżiena. Eżatt. Forsi kelli tnejn li konna nkunu fis-sakra paċe fil u xi ħadd jiġi jgħidli biss ħabba fik tkeċċa dak jew taf kif ftit ġifieri ngħoddhom u Għax naf iż-żmien fejn daw forsi il-keyboard warriors ngħidulhom aħna ma nafux. Xhur li kienu jgħidu bina. Imma li inti. Ma ħadd ma jgħidlek f'wiċċek. Eżatt.
Ġifieri hemm baħar jaqsam bejn li esperjenzajt jien u bejn li ħa-. Forsi li esperjenzaw illum il-ġurnata. Dawn ir-reality shows. Għal inti, inti iddeċidejt imbagħad tiftaħ il-ħanut ta' dwifer, ovvjament mor tajjeb ħafna għax kellek ir-reputazzjoni. Niftakar meta kont niftaħ is-selon, l-ewwel jiena bdejt naħdem id-dar. Il-mommy għamlitli kamra fuq il-bejt u bdejt naħdem hemmhekk. Minn xogħol għal xogħol għax kont naħdem mal mommy l-ħanut u mbagħad immur nagħmel id-dwiefer nerġa' mmur il-ħanut nerġa' hekk. U meta kont ħa nsemmi l-ħanut isna bdejna ngħidu x'ħa nsemmuh u hekk għadtilhom ovvja li rrid insemmih b'ismi għax in-nies jafuni b'ismi u jiġu tru u niftakar kienu jiġu ħafna nies li kont narak fl-ispjun u smajt li ftaħt salon u ġejt. Ġifieri fil-verità kien qed għeni dak iż-żmien. Kif għamilt din l-switch ta' filli qed tagħmel id-dwiefer għax inti qisek fuq fuq is-social media qisek from a zero to one hundred. Ara jien. Imma mhux hekk fil-propja. Le, jien on social media dejjem kont, jiġifieri jiena l-Facebook dejjem kont inħobbu jekk sifirt dejjem għamilt l-album fuq il-Facebook u jekk jien nafx trajt tibdila taf kif uħriġna dejjem tellajt ritratt. Ġri dejjem kont hemm dak iż-żmien fuq Facebook. Umbat kont ħan iżżewweġ u. Però kont tikteb ukoll. Meta eħem, bat meta ftaħt l-ewwel il-page jiena kont nikteb biss. Mhm. Ġifieri ma kontx ma kinux jeżistu stories dak iż-żmien meta bdejt jiena nine years ago. konna biss nik, jien kont nikteb, ġifieri kont in, intella' qisu po, blog, blog post hekk, u nikteb, jien naf, jew fuq self-esteem, dejjem nikteb xi ħaġa. Jekk sifirt ktibt f' b'li ġara, hekk kont. U kont nikteb bl-Ingliż u kont dejjem nibgħathom il-kuġinti, teacher, biex toqgħod tikkoreġihomli għax jiena n, nikteb bl-Ingliż u naf nikteb bl-Ingliż imma taf kif jisni dejjem kien Eħe. ikolli dik il, il, Eħe, xi ħadd, il-biża' eħe. li ħa nagħmel xi ħaġa Xi ħażin. żball. U kienet tikkorreġihomli. U darba qalt li isma' qalt li inti għax ma tiktibx bil-Malti, qalt li int mhux bil-Malti titkellem u dak iż-żmien il-Malti kien mhux moda. Il-Malti kien qisu qisek baxxa x'ħa titkellem bil-Malti fuq il-Facebook. Tiftakar qisu kien hemm dik Mela, mela, l-era mela, mela, li mela.
bl-Ingliż u kulħadd Mela. jgħaffeġ. Mela.
U għadhom.
U insomma, u kif bdejt nikteb bil-Malti ħadd spinta kbira x'bil-Malti ma kienx ikun hawn ħafna min jikteb. Ġifieri ħadu pjaċir biha. Ġifieri eħen nies ħadu pjaċir biha u jiena kont nikteb isni dejjem jew hekk tipo ta' isu kuraġġ jew kont noqgħod nikteb daw tipo ta' quotes u naqra funny hekk.
Għax inti jisek you're very comic. Eħe. Inti iktar eh, ġifieri però tagħmel affarijiet oħra li ħanitkellmu fuqhom iktar tard. U mbagħad minn hemm mbagħad qlibt. U mbagħad
jiena dejjem isni kont inżommu bħala bħala hobby, l-ewwel beda hobby u mbagħad x'ħin bdejna beda qisu jidħol vera nvoga, kien qisu part-time tiegħi kont nagħmlu wara l-ħanut, wara s-salon. U mbagħad ġie l-Covid, jiena kont pregnant Sadattant, ġifri kont diġa tellajt mhux ħażin following. Darba nfetaq lil qalziet fuq story u tfajtu u vera kont kienu ffollowyawni nies ġodda. Imbagħad kont pregnant, qisu dak iż-żmien ma kien hemm ħadd pregnant li wera l-journey kollha tal-pregnancy kont tista' tgħid l-ewwel waħda li tellajt il-ġerni kollha tal-pregnancy, qishom għex huwa miegħi u min kien pregnant miegħi beda jiffollowyani hekk. Imbagħad ġie l-Covid u l-ħanut beda mar mhux beda jmur lura sabta hu kbira. Kelli l-ħaddiema miegħi kellna nsibulhom xogħol għax ovvjament daw ma setgħux jibqgħu bla paga u qisu kulħadd tela' għal rasu u għedt issa ċ-ċans li nagħlaq Ingawdi t-tifel u dax-xogħol nista' nagħmlu bit-tifel. U ħadt ċans hu.
U ċans tajjeb ħadtu. U rnexxa għax ġie I was in the right place at the right moment. Għax il-COVID fetħu ħafna websites, kien hemm bżonn iktar tagħna tal-influencers, allura jien I was in the right time li niġi full time. U llum il-ġurnata ġifieri. U llum il-ġurnata full time.
Full time.
Ġili ninserta xi waħda li nibda ngħid imma di għadet bil-qeda taħsibha din. Għax kanta jiġuni ġo moħħijin. Għax ġili jgħidu li ma kif kif taħseb? Kreattivi ħafna.
Eħe, jiena isni isek tkun minnek. Eħe, jiena hekk naħseb. Li nkun qed insuq jiġi nħsib, naqaf il-ġemp niktbu fil-notes biex ma ninsieħx. Hekk nagħmel jien. Jiena qatt ma npoġġi u ngħid illum ħa nippjana ġimgħa xogħol. Qatt ma nagħmilha għax ma jiġini xejn f'moħħi ta' nibblenkja m'iniex tajba hekk. Jiena qisni nkun qiegħda hekk relax jew insuq jew il-baħar, hekk jiġuni l-ħsibijiet tax-xogħol jien. Inti ħabiba kbira ta' Tamara, ta' Tamara Webb u at face value. Very differenti xek ħatajt. Tru differenti ħafna. Għax għax inti naqra sploduta. Imma ta' mara sploduta ma ta' fuxie. Eh, eh? eh, probabli.
Imma i, she looks very put together. Ħafna. Ħafna.
Imma fil-verita mi ta' Ara, jienu ta' mara ħna differenti. No, disrespect. Jienu ta' mara nidru differenti. Nilbsu differenti. Imma mbata għanna il-values tagħna u ta' kif trabbejna u kif inrabbu tfal huma eżatt l-istess. Mhm. Jiena Tamara l-ewwel nies kienet waħda mill-ħbieb illi enitni hi kienet qabli f'da xogħol u flok ma forsi eret jew ma riditx li nuħdilha xogħolha enitni għax jiena l-ewwel. Għax inti tiġi competitor. Eżatt, imma jena l-ewwel brands li kelli kienu għax tatom li, ġifiri i. Ah, xeħle. Għalet għaltilhom bija biex jina bdejt naħdem magħhom ġifiri jina dik ma ninsija qatt. U junu Tamara demek ngħidu, ħbib close ħafna u għandna l-istess xogħol u laqat erna l-xulxin, dejjem anzi provajna nagħtu brands lil xulxin u ngħinu 'l xulxin fix-xogħol, jiġifieri fuq hekk il-Tamara napprezzahha immens. U fil-fatt inti għedtli li Tamara wkoll kienet għenitek ħafna għax inti it-tabib Eżatt.
kien qallek.
Eżatt, tant għadna dakinhar li qed ninsa x'għad- x'għadtlek. Mej ma ninsiex Tfakkarni. ta.
Mela Tamara em, għenitni f'ħafna affarijiet u wieħed mill- mill-każijiet illi kien ġara f'ħajjitna em, kien illi meta jiena Darba minnhom hekk mort għal żmir test normali għand it-tabib u kont ili mmur għand l-istess gajni żmien u qalli li għandi chocolate cysts u ma jistax ikolli tfal.
Qatt ma smajta di. Kont waħdi għax ma mort ma ħadd għal dal-ismir test jiena. U insomma bellaħni u qalli inti infertili, hekk kien il-kliem. U jiena ma kontx qed nipprova tfal imma qisu x'inqalli hekk isek tkun tridhom dak il-ħin it-tfal taf kif jiġrilek. U ħriġt minn hemm, kien ħa jgħidli biex nibda l-pill, fejn qatt ma ħadd pill, ta' hekk isu taħwit tipo mm. filli mm. qed jgħidli infertili, filli ħa nibda l-pill. Mm. Ma bdejtx nara jagħmel sens. U kif ħriġt minn hemm l-ewwel ma xempilt lila xi kienet għaddejja minn xi ħaġa mhux simili ta' għar minn mhm. miskina tagħha kienet iktar komplikata. U msomma u bkejt magħha u hekk u qart li muranti tabib li qed imur jien u samnalla għax ma kelli xejn minn da. Ġifieri eħe, sibtha dakinhar ukoll. Ġifieri ara kemm trid toqgħod attenta wkoll. U trid tieħu second opinion għax kieku jiena bqajt forsi ma' dan il-gynae, kont nispiċċa forsi nagħmel xi IVF li qas biss kelli bżonn.
U llum il-ġurnata għandek lil Lenny. Illum il-ġurnata għandi lil Lenny.
Kemm għandu żmien? Five ħa jagħlaq ma' qass temmen kif għadda. Naraħ fil-reels u ma naraħx kif inhi s-sitwazzjoni bit-tifel. Ek, mela. xini l-opinjoni tijak? Mela, jiena meta kien ħajkolli l-leni kif għatlek kont qed nuri kollox, ġifiri laqqas biss kelli ħsieb li ma nurihx li t-tifel once li jitwielet, taf kif hawn min joqgħod jagħmilhom l-smiley faces. Smiley faces fuq wiċċhom.
Jiena ma kellix L-ebda dubju li mhux ħa nagħmel hekk għax jiena l-following tiegħi kien hu l-ħbieb tiegħi, jiġifieri jiena bnejt familja mal-page tiegħi illi dawn in-nies it-tajbin u l-ħżiena, għax ħżiena hemm ukoll fosthom, illi kienu qed jistennew li jitwieled il-baby tiegħi, mhux għax kien ħa jitwieled xi ħadd ta' barra minn hawn sewwa, imma kienu jiffollowyawni, kulħadd kien qed jistenna li jiena jkolli l-baby. U niftakar kif twieled ma tfajtux ċumbu mill-ewwel ovvjament u l-raġel għedtlu x'nagħmlu hekk ħa nqisu Għandek persuna, ħa taqbad u titfgħu fuq l-Instagram Mhux hekk, hekk, taf kif. mhux hekk. Għatlu x'ħa nagħmlu? Ħa qisek l-ewwel nies din hija l-ewwel oġġett li għandek li hija tiegħek u tar-raġel illi l-opinjoni ma tgħoddx tiegħek biss Tiegħek biss. fuqha. Mhux Taf hekk, kif? mhux hekk. U niftakar kont għatlu jiena r-raġel tiegħi he's not into socials u hekk sewwa, qisu gradually Daħal fiha, di tal-Instagram u hekk. U għadtlu x'ħa nagħmlu drotlu nitfgħu, qalli mhux ovvja li titfgħu tipo, mhux ovvja taf kif. Mhm. U għattorrajt mela tipo għandi l-backup tiegħu li jiena fdi b'dawnek xtaqt li nitfgħu u tipo dab daqshekk jiena ma nħoss li qed nagħmel xejn ħażin. U hekk beda, issa li qed jikber l-istorja qed tinbidel ftit għaliex Jiena jkolli d-doubts tiegħi li nibda ngħid imma jien qed nagħmel sew li dat-tifel kull fejn immorru jgħajtulu n-nies jafuh u forsi t-tifel tiegħi it-tifel tiegħi mhux jien as in jiena ma niddejjaqx. Għandu forsi l-karattru tiegħu li ma jkunx pjaċir. Hu għandu l-karattru tiegħu li jieħu pjaċir jiġi jagħmel il-videos dil-ġimgħa konna ħanorqdu fis-sodda U qal liema? U filgħodu u jiena fl-għaxija nħobb noqgħod hekk isni nirriflettu fuq il-ġurnata u x'għamilna tajjeb u x'għamilna ħażin. U filgħodu konna l-baħar u ġiet familja tkellmu, ara Leni kemm ilna biex narawk u hu jitnerves ma rridx inkellimkom, beda jgħidilhom ciao u bye, x'mistħija. U jiena hemm nistħi taf kif tiddejjaq. Imma fl-istess Imma ħin. fl-istess ħin da tifel Trid għandu l-karattru tirrispetta, tiegħu. mhux hekk? U Eh. mhux kulħadd l-istess. Eh. U da tfal no filter. Eh, Ġifieri jekk mhux hekk, jinġieli mhux jkun hekk. ftit ngħidilhom Eh, hekk. eh, Min mhux hekk, ixħan ngħid, għajda eżatt. u ħajgħida. Eżatt. U xin konna din fis-sodda bdejt ngħidlu ma taħseb li għamilt sew, għatlu għax jiena ma ngħidlekx kellimhom bil-fors in-nies għax Eħe. di inti taf xi tagħmel m'għadniex noqgħod nisfurza ħmel li ngħidlu kellimhom X'aħna fil-verità mhux dejjem ikollna. Mhux hekk aptit tkellem mhux hekk. U qalli ma, qalli ma jiena nista' nidher fil-videos tiegħek u nixtieq li n-nies ma jagħrfunix imbagħad. Jaħas. Ġifieri hu. Ġifieri jieħu pjaċir jidher fil-videos u jarhom u jara li l-nifsu li qed jidher imma jaħasra mbagħad jixtieq li n-nies ma jagħrfuhx barret li ma jistax ikun. U jiena nibda ngħidlu. Jien għandi idea ta'.
Eh. Mhux toqgħod tagħmel il-videos miegħu. u għedt ta' parsi żżommhom għal miegħu u mbagħad ittella' xi ħaġa oħra. Eh, ma ntellaħħomx tittajt int. Tagħmel, hmm. tot tagħmel videos miegħu. Vera, vera. Joqgħod jieħu pjaċir jara li l-nifsu. Vera. Mbagħad tella' U ma ntellahomx.
Ma ntellahomx.
Vera. Ah, ah. Għaż ġiet niġu moħħi. Vera, taf xin, għaxi ma nħobx nikdiblu. Le, minti tajdlu mux ħan tellaħħom eh, biex ma eh, għax biex eh, in-nis ma jarfu. Immu sar, mel jgħidli tellaħħom ħajtqu. Eh. Għax hu ovvjament. So ovvjament. Issa fl-istess ħin jien nibda ngħid għadu żgħir wisq ta' biex jiddeċiedi dil-ħaġa. Imma jiena dejjem isni nipprova npoġġi ħewir. Illi jekk hu ma jridx jidher, jiena it's fine għalija li ma jidhirx, taf kif m'hemmx għalfej bilfors irid jidher. Imma mbagħad fl-istess ħin jiġi jgħidli imma tella' story. Għax probabbli jara xi teacher, tara r-story. It-teachers tiskanta ma jiddejaqx daqshekk għax hu għalih li inti tħall ġo klassi and diġà huma jafuk. Għax hu issa sar aware tagħhom dawn l-affarijiet. Hu l-iktar li jdejquh li nkunu xi mkien m'għandux aptit ikellem lil ħadd u jiġu jkellmuh. Naħseb dik l-iktar li fil-verità ddejqu. Kien hemm kelma partikolari li vera għamlitek famuża.
Xalaċċuċċu. Dik vera ġiet Random, laqqas qatt m'użajtha f'ħajti, ġietni f'ħalqi dak il-ħin, għadtha u kelli għexieren ta' messages u kulħadd jużaha u jibgħatuli l-videos li qed jużawha. B'ċikka, ġifieri.
Imma l-Maltin iħobbu jisu. Jiena dik meta użajta, użajta b'kuntest vera tajjeb, ġifieri mużajtix biex inkun ħamalla, eh, onestament. Eh. Jienu bdejt nitkellem fuq meta mmorru l-baħar għax għadni niftakara perfett. Fuq meta mmorru l-baħar u jiena jibatuli ħafna nies li għandhom it-tfal ta' sevin u qatt ma ħaduhom baħar għax jistħu jinżaw bil-malja. It-tfal?
Il-ġenituri.
Il-ġenituri.
Il-per, il-om. U jiena jibgħatuli dawn l-affarijiet u jiena kont qed ngħid li għandna nkunu għal aċċuċċu minn dak li jaħseb ħaddieħor, basta inti gawdejt il-mument mal-familja u mat-tfal u x'ippurtani x'jgħidu n-nies, jiġifieri l-kuntest dak kien. Fhimtek, fhimtek. Jiġifieri l-messaġġ kien Jien għalhekk nuża di fil-blog tiegħi, fil-page tiegħi, illi aħna għandna nkunu weħela ċċuċċu minn ħafna affarijiet illi n-nies minn nies fil-verità li joqogħdu jiġġudikaw u forsi ħa jparlaw u ħa jgħidu hekk fuqi, għandek tkun għela ċċuċċu u tagħmel dak li tħoss li għandek tagħmel int.
Kellimni fuq il-mama. Il-mami.
Il-mami.
Eh, il-mami naħseb hija l-iktar persuna li bis-saħħa tagħha jien dak li jien illum. Jiġifieri eh, il-karattru tiegħi u kif naġixxi u kif naħsibha fuq il-ħajja u f'kemm inħobb ngħix kollu l-mami. Aħna l-mami għaddiet minn ħafna mard li ħafna nies qas jafu tant iħeb igowlaki u tant ma jobsrux illi dil mara la tisma għandha żewġ hearing aids ġifieri ommi kull ma baqala smigħ huwa fifteen percent ġifieri kif tneħħi l hearing aids minn widnejha l-mami ma tisma xejn u dejjem tmur lura. U jiena nafha dejjem hekk l-ommi, jiġifieri jiena dejjem bil-hearing aid nafha l-mommy, għax ta' xi terti naħseb għamlithom. Żgħira. Żgħira. Ommi għamlet tal-valv ta' qalbha kienet għandi fajf jien jiġifieri għamilna xi xahar niġru 'l hemm u 'l hawn għax ommi, missieri, n-nanni telgħu magħha l-Ingriterra għax dak iż-żmien ma kinitx issir Malta. U intkom kellkomx idea? Jiena tant illum ngħid tant ommi dejjem kienet happy go lucky u dejjem jiena qatt ġo moħħi qatt m'għandi l-ommi marida. Jiena meta ommi dejjem tmur l-isptar kull ġimgħa biex tieħu l-warfrin u dawn l-affarijiet. Meta ommi qartli bil-period, biċ-ċiklu, bis-cycle tal-period, jien għedtilha ġifieri int għalhekk tmur l-isptar Ġifieri naħa nibda mmur l-isptar. Tant kienet tmur l-isptar u ta' ngħin jien ommi kienet ttina ċ-ċavetta biex nidħlu d-dar għax hi kienet tkun l-isptar. Daqqa l-vista, daqqa l-warforina, dejjem b'xi ħaġa ommi. Daqqa kellha l-ġebla. U qatt ma qaltilkom? Ommi, per eżempju anke meta telgħet l-Ingriterra għamlet xahar hemm, niftakarha jekk issemmiehielha tgħidlek il-praspar li kienet tagħmel hemm.
Minflok it-tbatija. Minflok it-tbatija, ġifieri qisni ommi tant kemm dejjem ħarset lejn kollox b'pożittività u hekk, qas qatt ma ma naf li li smajtha tgorr għax marida, lanqas qatt ma smajtha tgħid li għax ma tismax toqgħod tgerger, kważi dejjem ħadet kollox biċ-ċajt. Allura aħna dejjem tlajna li isu xejn mhu xejn. li kważi xi nisma' l xi ħadd jitgħaġġeb taċċajt imma ngħid iżdejjaqni jitgħaġġeb. Mhm. Fimt? Għax mhm. aħna maħniex hekk, ma mhm. drajniex hekk fil-verità. Issa għandi ta' memorji tiegħi ta' fajf, ġifieri llum daqs it-tifel tiegħi ngħid ara kemm kon żgħira, nibki mat-teacher lil mami qed nimmissja l-mami, imma naf li kont nibki għax qed nimmissja, miss naqas kont nafal xi xedem Issa jista' jkun għax kont żgħira wkoll. Imma ħija l-istess bħali jgħid li kien erba' snin ikbar minni. Forsi kien jiftakar naqra. Jiftakar naqra iktar imma qis ommi dejjem pożittiva, ommi kull ma nagħmlu morna fejn morna ħadna pjaċir, qatt ma naf li anke jekk morna għandha, dejjem iddaħqek, dejjem hekk. U għallmitni ħafna affarijiet li llum hekk ngħid Imma t-tifel, illum ngħaddihom it-tifel ukoll jien, li dak li missieri kien dejjem jgħidilna dak li tiżra' taħsad u llum nemmnu hundred percent u nbierku dak il-kliem għax l-affarijiet li qaltli ommi meta konna żgħar jien naf pereżempju aħna trabbejna ma' neighbours tagħna li kienu very well off u kien jekk jiena kelli Barbie Il-barbecue ta' Barbie huma ikel lad-dar. Good luck to her għax kienu jistgħu. U konna mmorru d-dar u ngħidulha ma imma istra jien il-barbecue tiegħi daqs naqra ġie fejn id-dar tagħha. Kienet tgħidilna ħudu pjaċir għax aħna dawk ma nistgħux nixtruhom u hekk intom qegħdin tilagħbu bihom għax inti kieku m'għandekx il-ħabibtek li għandha dawk l-affarijiet, kieku inti m'int ħa tarhom qatt dawk it-toys f'ħajtek. U hekk int qed tilgħab bihom. Illum jiena tant rabbitni b'dik il-mentalità. To be grateful. Li jekk ħabiba tiegħi għandha pool, m'iniex ħa ngħir għaliha, ħa nifraħ u ngħidhom it-tifel, ngħidlu, għax ġieli jgħidli ma, kif aħna m'għandniex pool? Issa beda jsaqsi. Ngħidlu aħna m'għandniex u qatt mhu ħa jkollna. Imma nieħdu pjaċir bil-ħbieb tagħna li għandhom għax hekk immorru għandhom u ngawduh ukoll. Fhimt? Jiġifieri dawn l-affarijiet li qisha dejjem għallmitna ommi. Valuri. Il-valuri u hekk ommi sempliċi ħafna, mara sempliċi ma għandha ħafna xtaqi. Jiena xi ħaġa li għatli li hekk impressjonatni għax bdejt nirrifletti kieku jiena bit-tifel tiegħi li hmm. li inti għatli li inti pereżempju li kont żgħira l-iskola kellek is-psoriasis. Tajjeb. Jiena meta meta bdejt nikber ħarġit li s-psoriasis f'xagħri mi xej, imma dak iż-żmien kont inħobb nagħmel il-maljieq u kienet eżatt fin-nofs ta' xagħri, kienet tidher u ħamra kollha qoxra mbagħad tibda tfarfar, kont konxja tagħha. Mhux hekk?
U l-mummy kienet baqgħet, kien għadni żgħira forsi kelli ten, U kon nejdela ma ta' mill xari malju għax il-tfali din għattija għax it-tfali tisaqsuni xini. Għax dik hija l-iktar ħaġa ovvja li tagħmel għandek xi ħaġa u tattija. Eżatt. U l-mami kienet tgħid li le, mur bil-malji la inti għoġbok xarek malji u jekk isaqsuk xini, għidilhom xini għax inti m'għandekx għalfejn tistħi biha. U jiena qisni dejjem kbirt Li, allura, billi għandi s-psoriasis ġo xagħri b'daqshekk x'fiha, ħa noqgħod naħbiha le? U qisek dawn l-affarijiet tiskanta kemm qishom jagħmluk b'saħħtek. Ħafna. U fil-verità mhu xejn ħlief kliem u għadd żgħir li ommok forsi, forsi jekk tgħidha 'l ħaddieħor jgħidlek kemm hi kelba. għax bagħtitek. Imma aħna trabbejna, jien ommi qatt ma ġiet qabżet għalina mkien, pereżempju, qatt. Kienet tgħidilna jekk għamillek xi ħaġa xi ħadd tgħidlu inti, taf x'għandek tgħidlu, mhux ħa niġi jien. U dawn l-istess huma affarijiet li forsi llum niġru biex immorru naqbżu għat-tfal l-iskola Minn għalina ħa nagħmlu tajjeb u fil-verità ma tkun naħseb ma tkun qed tagħmel xejn tajjeb. Saqajkom għajjenin, muġugħin u jridu s-sirħan? Mela ejjew għand Tamrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek.

Għax qed tneħħi li qisu l-indipendenza. It-tfal isek titmur taqbeż għalihom inti ma jafux jitkellmu għalihom infushom it-tfal. Il-mama tiegħek għax xi empowered you biex tkun ħafna ħafna biex tkun mara.
U għadha sal-lum ta' ġifieri għax ommi anke ma għandekx ċans li tismagħha tgħid jew kemm ikera di jew kemm hu ikraħda kulħadd sabiħ Kienet ġieli ta' jisek kif tibda tikber tfulija u hekk, għaw, tfaj, issir tfajla jnuħija, konna dejjem noħorġu ma l-istess klikka u hekk. U konna ngħidu eżempju, eh, dikkera, kienet tiblana, eh. Wow. Tej, xkera, ħatmu ikraħ, int sabiħa mod, u dik sabiħa mod ieħor, kulħadd għandu s-sabiħ. Huma affarijiet żgħar. Imma affarijiet żbieħ. Jibqgħu ġo moħħok li eħe huma affarijiet żbieħ. Għax tiskanta l-affarijiet li jgħidulna. Fatti milux sifirna ma' Tamara u ommha. U sifirna jien, ommi, Tamara u l-mami tagħha u t-tfal. U wara erbat ijiem omm Tamara qaltli, Ki, qatt smajt 'l ommok As gossip ommi xejn eh! Insa! M'għadx tismagħha tgħid fuq ħadd u fuq xejn. U la taf min hu l-President u la taf min hu l-Ministru. Ma jimpurtax jekk ngħidulha tgħix f'dinja għalik u tgħix sew eh! Għax xejn ma tagħti kas. L-aqwa hi l-familja, Il-ħbieb hekk.
Proset, eh? Għax, għax. Mux kull ommek. Le, le, mux kull ommek. Veru, nħosni laki ħafna li kelli li għandi, mux kelli li għandi li la u l-missiri u koll, taġifiri. U jena ċerta li inti jett prova taħti l-istess.
100% u l-affarijiet li kienet tgħid li ommi kollha ngħidhom l tifel Għax illum ngħid kemm jagħmlu sens iktar x'ħin ngħidhom it-tifel. Mhm. Ħafna. U din imħadba tiegħek li għandek lejn il-Malti.
Di l-istess ommi naħseb. Għaliex jien ommi titkellem bid-dialett u l-familja kollha ġivi nitkellmu bid-dialett tan-naxxar. U ommi dejjem rabbietna li aħna ma nistgħux nitkellmu bid-dialett. Għalfej.
Għaliex Qisna hi għaliha dak iż-żmien qisu baxx. Meta konna żgħar kienet tibgħatna private school aħna l-mommy u hi għax kienet titkellem bl-Imgħawweġ u kien hemm ħafna nies jitkellmu bl-Ingliż, qishom dejjem kienu hekk itu għall-ġenb l-ommi għax titkellem bl-Imgħawweġ. Allura lilna dejjem provat tgħidilna biex nitgħallmu l-Ingliż, tixxilna l-kotba bl-Ingliż, ma nitkellmux bl-Imgħawweġ kważi tipprova tkellimna bil-pulit. Sewwa xi jekk tgħidilna dejjem provajt inkellimkom bil-polis. Ma ħelwa. U ma tafx. Imma naħseb għalhekk ġejt inħobb il-Malti, x'jiena kont nara nies meta bdejt nikber, iwaqqgħu l-ommi għax titkellem bl-imgħawweġ u jiena qisni kont l-ewwel nies inħoss Qal ommi, imma fl-istess ħin konna nidqu fuqha għax ommi hi kif inhi ma kinitx tagħti każ. Imma fl-istess ħin kont ninkazza għax naf illi d-djalett qed jintilef, il-Malti qed jintilef u daw in-nies jaħsbu illi għax titkellem bl-Imgħawweġ, per eżempju meta kont ħa niżżewweġ jien kont mort għand vendors illi xi jisimgħu 'l ommi titkellem bl-Imgħawweġ kif niftħu l-ħanut qas biss jiftħulek id-dajeri tad-dati, m'għandix available. Fimt? Ġifieri dawn l-affarijiet rajthom b'għajnejja jien, darba minnhom jiena lill-ushers libbisthom biċ-ċingi u b'ċoff, dak iż-żmien hekk kien moda. Darba morna għand wieħed tas-suits, qed ngħidlu xi rrid, ħares lejn is-sales girl, għax sema' l-ommi titkellem bl-imgħawweġ, qallhom dik il-beritta tal-bdiewa mela jkun jonqoshom, Fhimt? Ġifieri dawn l-affarijiet aħna għamilna ħajjitna ngħaddu bihom u mmorru ġo ħwienet għax ikun ħanut naqra iktar għoli tal-ħwejjeġ ma jaqduhiex l-ommi għax jaħsbuha mhux ħa tixtri. Ġifieri dawn għexieren ngħidlek stejjer minnhom. U naħseb li qabel kien hawn iktar stigma fuqha dil-ħaġa. Eħe, fil-fatt qed titkellem u qed naħseb aħna għexna fi żmien għax jien niftakar, pereżempju jiena meta kont żgħira wkoll, Minn dejjem kont naf nitkellem bil-Malti u bl-Ingliż, però jiena u l-familja tiegħi m'aħniex dawk li aħna qabel konna ngħidulhom tal-Pepe, tajjeb. U qed nammira ħafna fik li jiena dak iż-żmien kont inħossni inqas għax m'iniex ta' dak il-livell. Jiena ġieli ta' ħassejtni inqas ukoll. Ġifieri jiena ġieli mort events meta mbagħad bdejt b'dax-xogħol. Il-ħanut qatt ma ħassejtni inqas għax ommi kienet tiġi titkellem bl-imgħoġġ kulħadd iħobbha. Ġieli ġew anke nies imlaħħqin sew il-ħanut u jħobbu l-ommi tagħwieġ u whatever. Imma meta jien mbagħad bdejt b'dax-xogħol u konna mmorru events li kienu jkun hemm ħafna tal-pepe jekk insejħulhom hekk. Eħe inti tħossok illi m'intix forsi bħalhom, imbagħad sakemm qisek li forsi l-klassi hija hija klassi differenti ta' nies. Imma jiena tant iktar ma ssir taf nies, iktar tibda tirrealizza li jien pereżempju bdejt nirrealizza kemm jarawni nies li huma English speaking. Li ommi ġieli nkunu xi mkien, jieqaf ikellimni xi ħadd English speaking sew minn dak tal-Pepe ħafna u kif titla' ommi tgħidli di tara lilek.

u għext ta' sliema, 99.9 per cent, kont ħa nitkellem bl-Ingliż jien. Eżatt. Għax il-klikka tiegħi kienu jkunu English speaking u hekk kont ħa nitkellem. Jiena li twilidt in-Naxxar, ommi Għawġu, qatt ma stajt niġi nitkellem bl-Ingliż. Jiena darba ommi issemmi, kellna teacher u kienet qaltilha l-ommi għandek bżonn tkellimhom bl-Ingliż it-tfal. Għax qegħdin lura fl-Ingliż. Ma qaltilha ma tarax inkellimhom bl-Ingliż biex inkellimhom Ingliż imfarrak. Kif qaltilek, qaltilha għandek raġun, aħjar ma tkellimhom xejn bl-Ingliż. Ġifieri jien żgur ma stajtx niġi nitla' English speaking jiena. Tifhem? Eżatt. Ġifieri da skont minn fejn inti ġejt ġejt toqgħod. Ġejt imrobbi. Mhux għax inti tqiżiż jew inti ħamallu jew int baxx, taf kif. U minn hawn irrid nieħu spunt li u ngħid Li jiena, daqs kemm inti tħobb il-Malti u qegħdin nitkellmu fuq din jiena għadili għax xi ħadd imma mbagħad jitkellem bl-Ingliż inkiss ruħ għax din x'minn għaliha li hi jew x'minn għaliha hi mela di tilfitu l-Malti. Jien ħin kollu naħtaf in-nies fuq Dawk huma kummenti kollha. Għax ġieli nkunu flimkien u jkun hemm klikka jitkellmu bl-Ingliż hekk ħafna. Qżis, xi qżis ngħidilhom ma qżis għala, mhux hekk jekk jitkellmu hekk. Mhux hekk. Da m'għandu xi jaqsam li għax titkellem bl-Ingliż u għax titkellem bla sens għax inti ma ma m'intix kif titkellem mhux ħa identifika inti min int bħala persuna. Live and let live. Eżatt.
Irviri raġel issa rajt fuq social media. Abat jidra.
Abat jidra.
Mux ħajġi għabel xi story, sa. Le. Imma, imma, eħe. Ah. Jamel il-cameo appearance. Eżat, oh. wahda u jifqa kull mem. Oh. Għax kull ħattek jgħidli, darba jider, għax il-raġel tiegħu kol fani, imma mhux hekk. Iktar sottili, sottili ċajti. Inti tagħmel ukoll daw seminars. Mm. Jisimhom kelma u talima. Hekk, minn fejn ġiet? Mela. X'ridt, x'ridt, x'ridt tgħallem? Di jiena minn meta, meta kelli t-tifel irrealizzajt kemm hawn bżonn kbir ta' tagħlim fuq parenting, fuq postpartum depression, kemm lanqas ikun, jien pereżempju kont nitkellem fuqha għax jiena kelli ftit u kont ngħid minn xi xien għaddejja. Kellek postpartum.
Kelli nibki mix-xej, taf kif tkun tkun imdejja fil-verità meta suppost tkun fl-isbaħ żmien inti meta jkun ħajkollok il-baby, kulħadd jgħidlek is-sabiħ mhm. u kemm tkun imdejja fil-verità wara, ħadd ma jgħidlek u inti tkun imdejja b'ġismek li inti taf kif inbidillek, dawn mhm. huma affarijiet normali ma ħadd ma jsemmihomlok. Mhm. Tkun ħadd jgħidlek kemm ħadd tkun ħepi bil-baby ah. u sebaħu dalam u l-raġel tela għax-xogħol jien eżempju dik kisritni li wara xahar ir-raġel qabad il-basket u telaq għax-xogħol u jien, peress li kont naħdem mid-dar, kull fejn immur dejjem irrid inġorr bil-basket u hu telaq qisu mhux hu, jekk mar jagħmel xahar u telaq qisu mhux hu. Taf kif, ir-raġel differenti mill-mara. Naħseb dik kienet l-ikbar trawma tiegħi. U vera. L-ikbar trawma tiegħi. Kien jitlaq u nibki, eh? Nibki biki kbir. Għax jien ma nistax nagħmilha, jien ġejt isni ġo priżien id-dar. prison. Le, eja niċċarawa. Il-fattu li inti filli ehm, għax ma lajjek dbunnis.
Nodu attenti xnajdu, tajje biex najdu għasew. Inti filli għandek l-indipendenza tijak, filli twelled baby u dan il-baby inti tispiċċa ma tistax tqum fil-ħodu ta' mel xarek, taħsel sninek, ta' mel make-up u ta' il-barra. Pero ħafna mill-irġiel, ejja ngħidu, nħallu dik il-gap, ħafna mill-irġiel ma tantx nibidel ħajjithom. Allura m'hemmx mod ieħor fis-sitwazzjoni eh, tiegħi xu jiena soldat, jiġifieri bżew jibqa' jmur. Laqqas xahar ma għamel id-darmi għal ta' apposta biex ħalli biex weġġak, imma jiena kienet weġġani xina biex taxxaqa xogħol li huwa d-dar. Allura jiena mhux bħal meta kieku kelli s-selon kont forsi nħallih mommi jew ġo child care u tlaqt mela jien għandi break in a way Fimt? U kont nara li għaw ħafna bżonn li kemm kienu jiftħu qalbhom miegħi, kienu jisaqsuni jekk intix tħossok hekk, u mbagħad meta beda jikber il-weaning tal-ikel u meta beda jimxi kulħadd jitkellem miegħi u jsaqsini. U kont ngħid kemm hawn bżonn ta' talks ta' ġurnata aħna llum tant sirna materjalistiċi li forsi l-ħarġa ma' sħabek tmur Tieħu erba' cocktails tiekol, tonfoq 100 euro f'seba' sekonda. Mela. U xħat minna. Eżin, mhm. orrejt, ħat pjaċir. Imma jiena xtaqt nikreja dil-ġurnata li tkun ġurnata fejn niltaqgħu nitkellmu nkunu kważi nkunu nisa mhux għax għażilt li nkunu nisa imma nisa biss jiġu sewfa.
Ġifiri jistaw jiġu l-irġi. Jistaw jiġu ma għatma ġiħat. Xlif il-speakers. Pero għahna din najdu.
U di tkun ġurnata li naqbad ċertu suġġetti li jiena nara li hemm bżonn nitkellmu fuqhom skont ma jiena jkolli rispons ta' ċertu suġġetti nitkellem fuqhom ta' kuljum fuq il-page tiegħi. U noħloq dil-ġurnata nitkellmu jenna fuq autizmu, ma mux jekk għandek it-tfal autistik, inti jekk Jien għandi ħabib, ħabiba tiegħi li għandha tifel autistic. Kif irid nirreaġixxi miegħu jien? Mhux hekk. Ġifi naqra suġġetti li mhux ta' kuljum li nitkellmu fuqhom, naqra iktar deep u ħloq dil-ġurnata hekk u vera tkun tajjeb u naħseb hija l-iktar sodisfazzjon tax-xogħol tiegħi dil-ġurnata.
Għandek oħra Fiha dal-waqt xogħol, ġejja. issa ġej oħra suppost November.
Proset, għax ju give back. Le sabiħa u tiskanta n-nies kemm joħorġu affarijiet li qatt ma jkunu ħarġu għax jibdew jgħidu ġifieri qatt ma qaluhom ċertu affarijiet u qed jgħidhom quddiem mitruħ ġo sala. Jien naf pereżempju l-aħħar waħda li kelli kien hemm mara bdiet titkellem fuq li r-raġel tagħha tah heart attack u kemm kienet diffiċli għalihom is-sex life wara li daħa tah il-heart attack hija xi ħaġa li Ma tantx.
Aħna bdejna t-tok niċċajtaw għax kienet fuq is-sess u fuq hekk. U di qalet hekk u qisu f'salt il-kamra hekk kulħadd waqaf u beda jisma' 'l dil-mara li huma affarijiet li ħadd ma jitkellimhom. Fimt? U hekk tkun vera sabiħa insomma dil-ġurnata. Thank you. Keep it up. Thank you.
Hemm xi affarijiet li inti tgħid għax jien di xi ħaġa li vera nammira ehm, f'nis bħalek li ehm, very active on, on, on social media, pero fl-istess kien najt najt hmm, kieku jiena kapaċi nagħmilha li kuljum kuljum hemm il-consistency tajjeb inti kuljum qegħed hemm. Hemm xi ġranet jew xi affarijiet li tgħid, ara le, jiena din illum ma, I don't want to share. Mela, l-ewwel nett jiena nixtieq nikklerifika u din ngħidha anke fuq stories illi intom billi tarawna ta' kuljum ma jfissirx li dik hija l-ġurnata tagħna kollha. Di tkun kwarta minn tnax-il siegħa li tagħmel imqajjem il-ġurnata tiegħek. Sewwa? Jiġifieri jiena jekk inkun iġġilidt ma' raġel u ma jkolli aptit nitfa' xejn, m'iniex ħa nitfa' l-ewwel nofs ta' nhar ta' filgħodu ma' ħadd ma nduna. Sewwa, jiġifieri di jiena dejjem ngħidha, li taraw hawn mhuwiex kollox. Jiena ngħid ta' li niġġieled mar-raġel il-ħin kollu għax inħoss illi jiena għandi nkun hemm Jiena dik ir-responsabilità tiegħi li nħoss inħoss fuq is-socials illi jiena rrid inkun realistika kemm jista' jkun biex in-nies ma jħossuhomx waħedhom. Għaliex ħafna nies huma llum tgħallimta din min-nies li jibgħatuli ġifieri ta' li sirt naf through social media. Kemm hawn nies imdawrin bi ħbieb u familja sfortunatament illi jġegħluhom iħossuhom waħedhom. Jiġifieri hawn ħafna nies illi sħabu huma kollox tajjeb mar-raġel pereżempju, mentri jien x'ħin ngħid illi r-raġel tiegħi jagħmel XYZ li jagħmilhom kważi kulħadd sewwa jew jekk ma jagħmilx l-XYZ jagħmel ABC għax dak kulħadd b'xi ħaġa. X'ħin nitkellimha taf kemm jibgħatuli nies il Lallu sa mnallat għax taf kemm kont qed inħossni ħażin u taf kemm fimt? Jiġifieri jiena nħoss illi għandi ngħidhom ċertu affarijiet u mbagħad ovvjament tkun responsabbli biżżejjed biex mhux noqgħod nikxef għajn eh, ir-raġel l-għada li tiġri, inħalli ġimgħa biex tilħaq tintesa. Għax imbagħad jaraw ħi xogħol. Imbagħad niġġieled iktar.
U tiġġieldu iktar. Hemm xi ħaġa li hekk you fear xi ħaġa li li inti tinkwetak rigward ta' social media. Ara, jiena jiena bħala danita li ngħid kollox ma jinkwetani xejn għax jiena twilit. Mhm. Jiena minn meta kont l-iskola, minn meta kelli s-selon jien dejjem ngħid kollox, jiġifieri jekk ikolli ponta ngħidha. Fimti ġi dik jien u It's me, allura minix qatt min ħanħossni ħażin li qed ngħid xi ħaġa. Mhm, mhm. Il-biżat tiegħi huma li tant hemm responsabilità llum fuq dak li ngħid u tant hemm nies jaraw li inti mhux kulħadd bħalek jiena milux ehm, qasettielek di. Mm. Milux semmejt l-Eurovision meta ġraddi tal meta sar il-Eurovision jiena l-għada biċċajt kif nagħmel dejjem qatt il-Eurovision sar tal-gays bl-ebda mod ta' diżrispett u xejn. X'jien għall-gays inħobbhom, it-tifel tiegħi nħallih jilgħab b'ġilib tal-girls, jiġifieri ma għandi l-ebda, imma kien hemm balla gays li ħaduha kontrija u qed ngħidlek Melanie l-anzjetà li taqbadni meta jiġrili xi ħaġa hekk tkun gravi. Għax jiena l-aċċuċċu imma mbagħad meta nkun naf li weġġajt ċertu nies mingħajr ma ridt, Għax jiena ma nkunx għatta b'fini li ħanweġġa, mhm. inkun għatta hekk. Mhm, għax kieku mhm. mhux ħan nitfaħħa, taf kif. Hekk il-biża jindik u t-tifel. Nibża li dana jista' jikber, jibda jmur l-iskola u jaqbdu miegħu jibbulijaw għax ommu taċċuċċu. Ah. Dawk naħseb l-arjen. U forsi anki Ma nafx, imma tħossok li forsi f'kull fejn tmur qishom kulħadd qed iħares lejk? Eh, dik jiena pereżempju niġġieled mar-raġel tiegħi fuqha għaliex sfortunatament, għax sfortunatament tittajt, jiena llum sirt jekk mort niekol u ma ġobnix, mhux ħa ngħidlu ta'. Nagħlaq ħalqi u ngħid hawnhekk daqshekk ġejt, imma jien inħoss li jekk ħa ngħidlu, ħa jgħid kemm hi kiesħa, di triditu b'xejn, għax hekk jgħidu, għalhekk gergret għax ma tajtulix b'xejn. Fimt? Jiġifieri eħe, tispiċċa you overthink things li inti ħa jgħidu fuqek, mhux fuq jiġi t-tifel, ta' xin fejn jiġi t-tifel jekk għandi bżonn ngħajat miegħu niġi għal bibi minn kull min ikun hemm, għax jekk bħalissa għandi bżonn nikkoreġih, jew għandi bżonn nitlaq mill-bandli għax mhux qiegħed sew, mhux ħa noqgħod ngħid għax qed jarawni n-nies, infatti ġieli bagħtuli jgħiduli rajtek tlaqt mill-bandli, ammirajtek li ma tajtx kas, eżempju. Ġifieri dik ma nikkoppax, imma fuq affarijiet hekk li jien naf anke ġieli r-raġel inkunu xi mkien jaqbad jidgħi, ikun telagħlu taf kif, ngħidlu ieqaf. Sa fil-verità kulħadd jidaj. Eżin, ma rridx ninstema ħażin, imma mhux xi ħaġa ta' barra minn hawn li jkun. Imma eħe, tiġi sfortunatament fl-istess ħin tiġi konxja li jinsek dejjem għandek il-kamera. Għax inti tarom in
Taf kif? U naħseb l-ar meta tkun miġġielet u jiġu jkellmuk, eh? Għax taf kemm nkunu qegħdin sew ma nafx kif ma jindunawx. Jew jindunaw qed ta' parsi ma jindunaw. Darba ġratinna waħda konna għawdex u ġilidna jienu r-raġel dru. U kon parkejna marsa l-forn fil-parking u qed ngħidlek dik il-tip ta' ġlida li jintlaqt bil-puxċer u hu ma nafx fejnu. Umbaħt, f'daqqa waħda l-tqajnek marsa u kif eżatt. Iltqajn hekk b'dak b'dik l-attitude ta' nervi li ma nafx kif ma jarawkx għax jiena vera nkun ovvja. Tiġi waħda, ara minn hawn u inti trid men toqgħod tidħaq bilfors vera m'għandekx aptit. Imma mbagħad fl-istess ħin qisek jaħsra di tkun ratek dakinhar. Mhux Qisek ħatarak naqra minn- l-għada. Naqra naqra ta' celebrity. U fl-istess ħin inessuk imbagħad. Eħe. Għax imbagħad nibdew nitqu. Eħe. Ngħidu di possibbli ma ndunatx nervi kelli fuq. Ġifieri minn banda pożittiv ukoll.
Taħseb li tixtieq iktar tfal? Mela, jiena nixtieq, ma fl-istess ħin Ir-raġel tiegħi qisu ma jixtieqx, nistgħu ngħidu sewwa. Allura nibda ngħid, mela r-raġel ma jixtieqx, mela jekk ħa nġib dal-baby għax inkun sfurzajtu, as in taf kif, inkun bqajt nibbrainwashjah, ma rridx illi jiġi tarbija fid-dinja u forsi jiġi kollu għal wiċċi. Issa fil-verità il-mommy dejjem għal wiċċna jiġi, imma qisni tkun tixtieqha li tiġi minn both sides, mhix xi ħaġa li niddeċidiha jien waħdi. Fl-istess ħin Ma rridux waħdu lit-tifel, għax jien għandi ħija l-mimmi ta' għajnejja u naf xi mħabba jkun hemm bejn l-aħwa u nixtieq li jkollu dik il-bond ma' xi ħadd. Fl-istess ħin il-ħajja għoliet u biex tagħmel xi ħaġa bi tnejn hija aktar diffiċli, aħna nħobbu ħafna nsiefru u biex issiefer bi b'erba' persuni hija. Hija verità kbira dik. Diffiċli ħafna, aħna nħobbu mmorru ħafna l-Ażja u Tkun għadek qas tlaqt minn hawn. Diġà. Tiġik diġà balla flus, aħseb wara persuna oħra. Ġifieri hemm ħafna question marks. Fil-verità nixtieq ta' deep down għax jiena nħossni li isni I was born to, to be a mother, jiena żgħira dejjem labt bil-pupi, dejjem dak biss kien il-lob tiegħi, dejjem nagħmilha tal-mami. Allura nħoss li hija xi ħaġa hekk ta' vokazzjoni tiegħi li nagħmel. Allura isni bejn nixtieq. Ara jiena honestly kieku jkolli ħajti waħdi li ħan iddeċidi jien naħseb naddotta t-tieni tifel jew I foster xi ħaġa. Imma dik tajta mill-lista xi raġel tiegħi ma jridx. Mhux lest li jagħmilha żgur. So dik tajta. Imma eħe, ġifieri mixed feelings naħseb ta' ħafna nies ta' fil-verità. Għax mhix deċiżjoni faċli li tieħu. Lanqas xejn. U issa qed nara li sħabi kollha b'tnejn u jgħiduli flok qed nagħmlulek kuraġġ qed naqtgħulek qalbek iktar. Għax ħin narhom bitnej diffiċli hu. Anka biex timxi għamil karozza sa. Ja, ħabiba tiegħi għatina hija l-ikbar trauma għalti mhux l-ewwel wieħed, meta kelli t-tieni wieħed. Jiġifieri l-ewwel wieħed b'mod u t-tieni wieħed mhux ħajġib l-istess karti li jgħidulek trabbihom l-istess, mhux vera. Għax jiena l-ħin li ħajkolli mal-ewwel mhux ħajkolli għalih it-tieni wieħed, żgur.
taf li għaddinna l-ħin. Vera. Tiġa. Five minutes li għaw, bisseri. Vera.
U għek dejt najt, neta nismak nitkellem, L-iktar ħaġa that shines through inti hija s-sempliċità lejn kif tħares lejn il-ħajja, mhux li inti sempliċi. Is-sempliċità b'li inti biha tħares lejn il-ħajja u Naħseb dik hija xi ħaġa li tweġġani li ntilfet illum, li tant mhm. sirna materjalistiċi mhm. li llum ħafna nies biex ikunu happy jridu jixtru basket ta' xi elf euro, mhm. jridu jsifru bil-fors fl-ola resort, mentri fil-verità tista' ssib il-kuntentizza fl-iktar affarijiet sempliċi. U m'għandekx għalfejn fuq ħafna flus biex tuħu pjaċir.
Ma stajt ċalaqt il-podcast vera bi klim izbaħ, għax vera, simplicity, u ma l-affarijiet sempliċi li vera jagħmlu l Eżatt. Vera, I mean, all right, u kulħadd jew pjaċir. U hija ma fil-verità il-kontentizzi mhux kemm tom fuq ma' min tkun u inti kif tagħmel il kif tieħu pjaċir int b'kollox. Proset.
Grazzi Danita. Qabel ma nagħlaq. Mela, jina u għandi naqra ta' fwiħa, di għajkin baj bandera, stajjeb, grazzi l-taġbix perfumery. Għandi wkoll naqra ta' uh, tqil.
Ih, kemm hu sabiħ! Grazzi lil Valletta Glass għal ħanpoġġi Kemm hu sabiħ hawn. għas qatt ma rajt bħalhom. kemm Ħelwin, hu issa u bellu, tiddeċiedi illa fejn ħadd mi. poġġi. Eħe, hekk qed naħseb.
Busy ħafna bħalissa?

Idea tajba u koll. Grazzi Danita. Thank you, ħafna, proset ta' kollox. Qabel ma nala, nishtiq nirringrazzi l-sponsors personali tijaj, l-Hair by Allison, l-Gabby għal-makeup, l-Morgan għal-ħwejjeċ u l-Luxona sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġju plilkom minn Renault Malta. KFC, Amrita Footcare and Wellness Centre, Valletta Glass, Ferrara Casa, Mayoka Spas, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi,